Meňem jaň malynda kakam şu wagt diýdi. Menem okuwdan geldim diýdi. Dogry dogry Belçik superi.
Hä?
Ýolbarsy urup gör. Ýolbarsy urup gör.
Ýolbarsy urup gör. Hawa ak kepderin ganaty halla. Özüm horjun TW-de gördüm. Arada gepleşiňi.
Hort nime insta bätelimi. Ak pamygyň aýtmagyna görä nemede äý Myrat molla şlýapasy bara.
Hawa.
Göni bäş sekundyň bar. Ýok seret parol däli däli däli däli howwalaý. Laçyn laçyn men bürgüt. Senem bürgüt bolsana inim janyň sag bolsun. Bolly bolly bolly. Düýşüňe gireýin. Bolýamy?
Bolly bolly. Elim boş däldir ýöne. Döneýin döneýin Allajan janyň sag bolsun. Şapbat börek iýjek diýseň geläýin.
Bolly oňa oňa-da barjak halypam. Garjagaz ýene-de ýag ýag diýip çykarýaň bir zatlar.
Ýazýan. Sygrybam,
sygrybam bolon bileňok ekeniňlaý ony we günki gördüm gepleşikde bolýany. Sygyrjak bolup kim ýa sen sygyrmadyňmy? Ýylany bogmak bolmaz. Zäher çykmak mümkin dä. Obada gün ýaşansoň Näme diýýär, garaňky düşýär. Sarymsak iýeniňden soň näme bolýanyny bilýäňmi özüň? Halypa diýdi.
Halypa, Hydyr beg. Eräp, Akmasana-how, Hydyr jan, bir murt duraý-da, bersene muny men durup iýdinden saňa jaň etjek.
Dälini taýak ýola salanok, endamyny agyrtýar. Iki çeşme
ýuwan towuk, ha, iki çemçe ýuwan towuk çorbasyny içseň saçyň hydyryňky ýalak bolýar. Çaryň çep çekene çekirke sakmaly türkmen sözlügi üçin çaryň Meň diýen Ýok meň diýen zatlarymy ýatdan çykarma how hem meň diýen zatlarymy ýatdan çykar hawa meň aýtjak bolýan zadym Hydyr jan seni gowy görýändir inijigim janyň sag bolsun häzir aýylaýan galanynam saňa dörner. Berýaýewiň ykbal romanyny oka. Bolýa.
Etni ben zan etmeli. Sesine biraz ulup tay. Aa, Pir Muhammed.
Aa, Merdancan.
Bega, näle, gowmy?
Ýagşy Hudaýa Saglyk, Öýçerler. Gowy, gowy. Özüň nädýäň?

Sen da wara altyn altyn balyk bilen ýaşamalaroo.
Wah şol buk tutsam bolýa. Ýeriňden tur. Turdum da şu wagt. Çalt çalt telewizor aç. Aýdymy. Aý ýartygulaň gulagy ýaly bir telewizoryň bar daro seň o. Eý şu wagtlara film hom edişi ýagdaýy gowy peşgeş isleýändaray.
Näme aýtýaň? Peşgeş isleýän diýýän. Dördünji albomdaky dördünji aýdym näme aýdym daýy telefonyňda durýada. Näme?
Indi. Batga arman arman diýen ýaly. Ha. Bir syr aýtjak. Seret onda näme? Pemgubeç. Bir syr bir syr aýtjak saňa. Aha. Sen meň işdeşimsiň ýöne bolýa. Boldy boldy. Özem sen ýarawsyz. Seret seret prikol däl. Aha.
Gar erände hemmämiz kosmonawt bolup bilýäsmi?
Näme etýäň sen? Gapan kim üçin bilýäňmi? Bilýän.
Kim üçin? Jokrama yssyda gar pamyk gözüňe gelýämi? Edil şu günler men şoň ýaly la reper Momec. Al maňa berekella diý.
Öýleme.
Al onda maňa berekella diý.
Boldy ýa-da beter nowda. Ha? Ýa-da ýok berekella diýip goýdum almaly. Öň.
Aý ýok, demine öňki aýdanyňa bar-a, allergiýam barlaý. Indi saňa täzelik. Hakyky Aýaz baba bolan bolsa näderdiň?
Doňardy gatygy.
Hemme zat şokolad bolardy ýaňy.

Salowmaleýkim gowymy ýa belämi. Saryk ýolda nähili ýaňlanar ol. Nähili ýaňlanar bir hiňle hiňlenip beräýdä.
Eý gebereý eý ýagyş eneý damdam ow damdam
meşhur damdam. Aý bolýa Ahmet damdam goýa salam aýdýa sagja bol pirlim. Janyň sag bolsun geçir geçir.
Hökman hökman.